Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għal rokna oħra tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lejla, il-Milied. Dik il-ġurnata speċjali fis-sena fejn ħafna nies li huma kontra l-kaċċa jinġabru madwar mejda u jieklu dundjan. Ukoll, ukoll il-Mulied huwa dak iż-żmien fis-sena fejn ħafna nies li huma kontra l-immigranti rregolari jiċċelebraw bil-qalb il-festa tat-twelid ta' tifel li ta' sentejn kellu jaħrab ma' ommu u missieru bħala immigrant irregolari minn ġol-pajjiż għax kien hemm xi ħadd qed jgħeddu li se joqtlu. Il-Milied bħal kull festa reliġjuża oħra irnexxielhom idaħħlulha s-sess ġo fiha. U qed ngħid hekk għaliex dil-ġimgħa xi ħadd bagħtilna dan ir-ritratt fl-uffiċċju. Dan huwa ritratt ta' Advent Calendar li sab u qalilna li jinsab skandalizzat. U meta fittixna fuqu sibna li hemm agħar minn dak ir-ritratt għaliex sibna dan l-Advent Calendar Dan huwa Advent Calendar bħal kull Advent Calendar ieħor, jiġifieri kull jum tiftaħ tieqa minnu bi preparazzjoni għall-Milied. Id-differenza hi li wara kull tieqa f'dan l-Advent Calendar minflok hemm ċikkolatina kif isib f'ħafna Advent Calendars, hemm stampa ta' żewġ min-nies jagħmlu s-sess f'pożizzjoni differenti. Pożizzjoni differenti għal kull jum tal-Avvent. Imma nixtieq li fil-ħsieb tal-lum nitkellem fuq xi ħaġa aktar stramba minn hekk jerġa'. U la ħa nitkellem fuq affarijiet strambi f'Malta irrid bilfors insemmi r-roundabouts għaliex f'Malta uħud mill-aktar affarijiet strambi jseħħu fir-roundabouts, bħal pereżempju dan il-monument li seħħ fir-roundabout, jew inkella l-ħaxixa li sibna mħawla fil-ħamrija tar-roundabouts. U jekk dawk kienu strambi, din li ħa ngħid hija aktar u aktar stramba. Il-kumpanija f'Malta ELC li tieħu ħsieb ir-roundabouts fost l-oħrajn, tieħu ħsieb ukoll li fi żmien il-Milied tarma l-presepji fuq ir-roundabouts. U għall-aħħar snin kemm ilha tarma dawn il-presepji, b'mod misterjuż għall-aħħar, kull sena, xi persuna jew persuni kienu qed jisirqu l-bambini minn ġol-presepji. L-ewwel darba ħadniha b'ċajta u dħakna, it-tieni darba ħadniha b'ċajta u dħakna ftit inqas, imma dil-ħaġa qed tiġri kull sena u issa m'għadhiex tad-daħk. Ċajta darba waqfuha. U qed ngħid hekk għaliex dis-sena reġa' nsteraq bambin ieħor. U qabel ma remgħu l-presepji, l-ELC qalu li bassru li se jerġa' jinsteraq bambin u ħadu żewġ miżuri. Ġabu aktar bambini mis-sena ta' qabel u kull bambin li waħlu f'kull maxtura rabtuh b'ħadida. Imma xi ħadd Din is-sena ftit jiem ilu xorta mar fuq presepju bil-moħbi u ħadd għadu ma jaf min hu, prova jaqla' l-bambin biex jisirqu, ma setax jaqilgħu għax kien marbut bil-ħadida, baqa' jiġbed ġo fih sakemm kissru u telaq 'l hemm b'nofs il-bambin. Aħna għadna ma nistgħux nifhmu x'inhi dil-ħaġa u aħna ċċekkjajna kemm jiswew dawn il-bambini, it turns out li dawn jiswew ftit flus, jiġifieri min qed jisraqhom mhux qed jisraqhom għall-valur tal-flus tagħhom u allura l-misteru huwa akbar għax għalfejn qed jisirquhom? U meta ħarġet din l-aħbar ftit jiem ilu li reġa' nsteraq dis-sena bambin ieħor, ħafna nies qalu din only in Malta. Aħna ċċekkjajna fuq din u din mhix vera lanqas għaliex mhijiex only in Malta. Eleven there have been at least two instances of baby Jesus being stolen from Massachusetts nativity scene. Tonight.

came up missing. We put it up on Wednesday and on Saturday night somebody stole the baby. An act of vandalism shocked the town of Haverhill Christmas morning when they discovered a baby Jesus statue was replaced with a pig's head. Sibna li f'kull post fid-dinja, kważi f'kull presepju li jintrema fil-pubbliku, ikun hemm xi ħadd li jmur jisraq bambejn. Jiġifieri dil-ħaġa ma tiġrix f'Malta biss. F'ħafna mill-każi, min jisraq il-bambejn jipprova jagħmilha b'mod moħbi biex ħadd ma jinduna bih. F'każi oħra, min imur biex jisraq il-Bambin jagħmilha speċifikament biex jiġbed l-attenzjoni, bħalma ġara s-sena l-oħra f'Jum il-Milied fil-Pjazza tal-Vatikan. U din il-ħaġa tanti komuni madwar id-dinja li fuq l-internet fuq Wikipedia hemm page sħiħa tispjega dan il-fenomenu. U wkoll teżisti kundizzjoni jisimha Stolen Baby Jesus Syndrome li, avolja għadna ma vverifikajniex s'issa jekk hix kundizzjoni vera jew le, jgħidu li min ikollu dil-kundizzjoni ikollu tentazzjoni kbira li kull fejn jara bambin ġo presepju jisirqu u din hija tant tentazzjoni kbira li ma jkunx jista' jikkontrollha. S'issa għadhom ma jafux eżatt minn fejn ġejja imma jista' jkun li min jisraq il-bambin jisriqu għal dawn it-tliet raġunijiet, one, għax ikun hoarder jiġifieri jkun irid igeddis kull ma jara, two, għax ikun irid jagħmilha b'ċajta u three, għax ikun irid jagħmel protesta kontra r-reliġjon. S'issa f'Malta ħadniha bħala ċajta. Però f'postijiet oħra madwar id-dinja ħaduha bis-serjetà ħafna. Bħal dawn, pereżempju, li waħħlu CCTV cameras mal-presepju kollu u rnexxielhom għaliex dak il-ħalliel inqabad dieħel jgħaffet ġol-presepju, jaħtaf il-bambin f'idejh u jitlaq jiġri bih. U jekk qed taħsbu li dawk ħaduha bis-serjetà, araw naqra dawn li jivvintaw il-Jesus GPS Programme. The number of thefts of nativity figures and menorahs has actually prompted some institutions to install global positioning systems in the statue, or as one North Jersey priest likes to call the GPS, a God positioning. The GPS device goes inside the baby Jesus. It's motion activated, so if someone moves it, an alert goes out. Din hi xi ħaġa li jekk irridu nistgħu nagħmlu Malta, imma jekk niġu f'punt fejn nibdew inwaħħlu l-GPSs ġo dar l-istatwi tal-Bambin biex nittrekkjawhom, Ikun jaqblilna li b'dawk il-flus nixtru bambin għal kull familja f'Malta u niffrankaw l-inkwiet li se jserqulna l-bambini. Insomma, il-punt hu li fejn qed imorru dawk il-bambini, il-bambin biss jaf. Għal-lum se nieqaf bir-rokna tal-ħsibijiet hawnhekk, però qabel immur nixtieq inħabbar xi ħaġa. Għall-ħmistax li ġejjin m'iniex se nkun qed nagħmel ir-rokna tal-ħsibijiet għaliex irċevejt stedina partikolari. Ġejt mistieden wara ċ-ċogiem mir-Reġina tal-Ingilterra biex inqatta' jum il-Milied u jum l-ewwel tas-sena f'Buckingham Palace Nixrob it-te u l-kafè mar-Reġina tal-Ingilterra u l-familja kollha tagħha. Jiġifieri jien mhux se nkun hawnhekk, jekk tarawni fit-triq dak mhux jien, dak huwa xi ħadd li b'hess tiegħi jien se nkun Londra għand ir-Reġina. Iva, dak li hemm wara l-Prinċep Charles huwa jien. Jiena nirringrazzjakom ħafna tal-appoġġ kollu li tajtu lir-Rokna tal-Ħsibijiet kemm ilha li bdiet, nixtieqilkom il-Milied u s-Sena t-Tajba u r-Rokna tal-Ħsibijiet tirritorna f'Jannar.